Sinyire orogena rwa sinyire, chingoro chiana chigose ngobuga ee, chingoro chiana chigose ngobuga ee, ee, mm, ee, mm. Kera omonto atete koagacha enyomba, akorabia orema omaocha akorosia omosingi bw'enyomba. Bono na inche bono intwe titari koragende atambe buna abagusii, tiga torarabie omochie, torosie ase buya, tomochaka koagacha enyomba. goika toborane amaswali ay'engencho buna abagusii tomanye gosugochia motwe, goika toborane amaswali eeh. Riswali riane ritang'ani nere, ng'o ochorete simbarati obonogeri bwa gusii? eeh, ng'o ochorete simbarati obonogeri gusii? Gekogera kera togopima ebinto bionsi pi, simbarati agotebera nomonogeri. Lakini ebinto agokwana tari binto bagusii bagokora ki? Batagete. Anga omonogeri bono iga neba ayebegete gose tebegeti, namanyete ng'a ekerogo kegoteba twensi pi tobe ase amatiang'e. Lakini oreta abanto bache korama amatiang'e bogere, gusii abwo abwo oino omonogeri. Kera amatiang'e akorigia nambasi nere okorwa ase nambasi ase bare. Ekero Matia ng'ebwate abasani baba abanyariibo, Matia ase mbaraete gochia obarusia ase are. Oino omonogeri bw'abagusii, gose nomogeneri omonogeri o ng'o? Bono ng'o ochorete ase mbarache? Ng'o omochorete? Nachiete mpaka abe omogaka matundura. Omogaka matundura nere otenenete abagaka bonsi pi, gusi council of elders. Ngatware conversation inche nere one on one for one hour, nanye apuroreti iga abanto bakarora.

Igo Matundura akamoteebia ng'a, Mbanya gotwara kekao kende gionsi giogochora chimbarati buna omonene omonogeri o Gusii. Arabe omonogeri o Kisii County. Lakini nonye Kisii County eyio, chimbarati ngonyekwanera are buna ab'omogusii? Yes, let us ask these fundamental questions, toteebe kogana ki chimbarati omonogeri ochoretwe. Bono mbare gaka ki aba bachiete bagachora chimbarati omonogeri? Abagaka morabwate, mobwate agosori sana, mogaka tobwenereti kwegubesa gosari gesakwa. Nanyora omogaka oywo oroche matunda ekero nagambete nere amang'ana abere atato, antebeti ng'a mbari goakanwa besa, ki barorire omochando bakonyoira boka mbari goakanwa besa, transport mbari gosaba. Inche ndaimoke korwa ka, nkobera omogaka oria ritoke, moirere enyimbo, ase ogwancha kwane ase okoraya abagusibia. Igo bono omogaka oria matunda nandeti ng'a abanto mbari goakanwa, lakini aba bachiete bakaasi mbarati obonogeri, mbarabio aba mogaka matunda oria omonyene obatenerete tamanyeti. Ntaito go join gose council of elders, egere manye ebinto ebi mono kabisa, in fact, ntaito go join. Mocheni inde, nagaambete nomogaka oyio, bono titokomanya buya pi igaa, obonogiri bwa gusii, obonogiri bwa gusii, ing'oete simbarati. Aya, onye simbarati kare omonogeri, mbagusii ki aba okonogeria? Abamate China, gose abamate Singapore? Tomanye mapema, eh, abagusii bare wapi okonogera? Gekogera gusii yonsi pi egoteba naki? Matiang'i. mpaka amarago omonyene namaete amatiang'e. Na amarago ayio tori komoebereria by the end of this year abanto koba ase amatiang'e, tomanye ng'a omogaka oyo naki tokomorenda. Simple as that, eh. Ntokoira ng'a ng'oche omonogeri o gusii, inche naye chirango kwana, ng'a omonogeri tari ogwekwanera, ogokwanera abananchi keria batagete. Hee, history agotetebi abeire ekansera, egakonya ki omogusii? Abeire MP, egakonya ki omogusii?

Nare gotara iga, nkamonyora omongwana ore ege esecurity man bwegete gete aa, oboibigete mbwabete aa kidogo ebinto biane bikae bande staff, orende ntwanyorete security man. Ngomobori tata naki okorokwa amo agontebia ng'a akorokwa Matiko, ngomobori Matiko aye na omomaasai? Ng'a yaya, aye nki ore? Ng'a inche na omokuria. Kei! Togekaranse okogamba, bono omongwana oywo agoite egekuria, naite ekegusii, agoite egekuria, naite egegusii, lakini nkoigwanana tore. Nkigwana tore, bono ototagete omonagerio gusii obwatete mpaka kuria, orwete igaa akagenda mpaka kuria, ning'o ogotatiga amatiang'i? Eeh, kai! Ntori gochia goikaransa mega totige gusii kegoba dirtified, gekwa kobonyira goika tosibie gusii, onye ne riroto omonagerio, nabo togogotigera omanyete simbarati, oeroke omonageri kera ase, egento omanye ng'a aye bono nomonageri, aye nomonageri kivyako. Lakini gusii yonsi pi tiri gotambwa because of one simple thing, you are going against the wishes chi'abanto ba gusii. Raila oyo ogototebia kira rituko, tari mogete akagenda agatebia agachia go- go- gotuga amanse kwaberera Ruto ng'a gaki, gaki tobeke eserekari yago ime, gaki ase ogwancha kwago twanchire, hapana! Amaandamano kwaroche twasogete paara aa. Ekio ekagera akaiguri chinguru, akagenda mpaka Bogere, akareta akaira amagenderero oo. Ng'ai riarwera bono iga,

2007 nyasae agasoa tebe agasupport ma nyasae agasupport agatapo agasupport kibaki, abande bagacha gusii na odm, nyasae iga agosoa eserekari, asoete buna omogusii original hatari. Eki naki togoteba naki ndoruchi koeberi koba ase eserekari ende yonsi. Twensi pi ngwakana tore ebango, egento kia moimo pi buna abagusii twechoke. Igo bono tiotoborana risuari igaa, ng'oete simbarati obonogeri. Hei! Reka tomanye ng'a omonageria gusii otari matiang'i, eh? Omonto bieka oratende bono nigo atebi abe gusii genda left matiang'i. Rende togende twensi pi, totake koboringia ekero chisumu, ebisima, amache, gose ne chisimba, gose chigoroba, ntori koboria. Agotetuma, etogotuma mpaka ase togoika, gekogera eki nakio korosia ekiongozi, eki nakio korosia ekiongozi. Omonogeri ngwende ore koa abanto chibesa amanye gochia ekampeni yao, machiangi bono iga atebe ng'a noo kare kero kare seito kero kaa etaoni, inki gekoborora? Nki seito tokogwoa buna etariki egoteba? Toigwe inki omonogeri agokwana. Eh! Rieta ri'obonogereri riasarigwe, riasarigwe, riakirwe obonyira sana, obonogereri ne ekerogo ki'eng'encho, kiakanyorirwe ase eng'encho engiya abarabi naende montige. Montigie ng'a ake chividio biya, ntabwati stress nonde. Igo nchera teiyo togochia gotwara abanto bagacha goteta ering'ana na abanogeri, batigete abagusii bagochandeka. Tari tokora chichiiro chikwa agacho, chipare, chiflyover, chistadium chia agacho, euniversity eria ebekwa bono na abanogeri bagusii bachire. Ng'a kera omonto akoabereri gochia na gochia, kwabereri gochia na gochia. Baria bare eserekari nki bairwe? North Eastern aba, mbari gokora kende ororo, orobo bonsi pi bare eserekari baire security yonsi pi.